Sou, an hei ware mer bei der zweeter Opnam fir méindes moies um hallwer eng. Mir hu lo en anere Server fonnt. D'Spill ass Gott sei Dank am enke ugaangen, dat ass jo dat Mindest, wat mer ons kënnen erhoffen. A mir sinn an der Pompjeestatioun. Ah nee, ech hu mäin Hutt un, deen ass cool. Mir si bei der Pompjeestatioun bei Serenayah, iergendwéi sou eppes. An mir hunn eng Këschtform, wat zimlech praktesch ass, du bräiches nach e Rucksak, dat wier nach besser. An e Walkie-Talkie, wéi laang hunn ech déi schonn nemme gesinn? Fuerdes! Sou, ech ginn se nach eemol, Pistoul mol heiranner, da maache mer Pistoul mol heiranner, an da maache mer dat dote mol doranner, dat hei geheie mer eraus. An et goung ëmmer erëm sou, Walkie-Talkie brauch mer sou oder sou net. Hu mer ronderëm loossen. Ech wollt Äech jo déi nei Stad weisen, an hei fannt mer Tarnkleedung, Potreff kann. Ech mengen Dir verstitt firwat ech iergendwann eng Kéier total duerchdréien a wahrscheinlech den, nee ech wëll net weider drop agoen. Also, auf ein neues. An enker 30 Sekonnen, maja do gesi mer jo mol dann wéi flott et ass. Ech sinn an eng Poupée-Station heesch gaangen an ech si mol gefregt ginn. Ech fonnt dat, also esou séier wéi elo sinn ech nach ni gestuerwen, dat do war herrlech. Oh maach mech fäerdeg gell, ech hat grad Tarnkleedung fonnt an ech hat eng gëll Këscht fonnt. Also haut ass wierklech net mäin Moies fréi. Maan ech wärt ech se. Dann sin ech mol gespannt wou mer elo eraus kommen. Sou a wou si mer hei? Ech hun absolut keng Ahnung. Ech hoffen mir fannen een eppes fir d'Zombien emzebréngen éier en Zombien eis fannen. Hum. Ah, ech weess ongeféier wou mer sinn, mee ech si mer awer elo nach net esou sécher. A wa mer do sinn, wou ech mengen, wou ech mer net sécher sinn, dass mer do sinn, da wëll ech net do sinn, well déi Géigend ass total schäiss an da wäert ech mech wahrscheinlech och vun engem Zombie ëmbrénge loossen. A mir si genau do wahrscheinlech, wou ech mengen, dass mer sinn, wou ech net wëll, dass mer sinn. An ech mengen, et siche mer den nächstbeschten Zombie oder déi nächstbescht Plaz, fir mech erofzegeheien, well se schéin ass. Iergendwéi sinn d'Faarwen haut iergendwéi mega gäil. Keng Ahnung firwat, mä naja. Wou sinn dann d'Zombien? Ech mengen, ech weess, wou se sinn. Ass lo vläicht e bëssen bëssen loopméisseg a schwaach ëmbréngen gi, mee ech hunn absolut kee Bock lo nach iere iele wäit ze lafen, dat muss net sinn, dorop hunn ech absolut keng Loscht. Sou, an do do fanne mer eis Zombie schonn, ok, kommt hei, gratis Lunch today, komm, oah, genau dech hunn ech gesicht baby, ja gëmmeres, an däi Kolleg wëll net matman, nee, du net, ah dach. Komm alles sou mei lo gesi mer aus éischter Hand offiziell wéi Zombie ok souguer d'Ëmbrénge gëtt net liichter am Spill mee oh däi Make-up ass e bësse verlaf mee da oh däi Make-up ass awer och e bësse verlafe dee Server wat hien net mécht an ech sinn dout sou an. Wat leeft elo? Hutt Dir dofir Geräischer gemaach? Fuerdes! Sou, a lo hoffe mer, datt ech op enger anstänndeger Plaz erauskommen. Am beschte rëm do, wou mer elo grad waren. Ech si mol gespannt, ob ech meng Läich géing erëmfannen. Naja, déi si mécht engem d'Liewen net ëmmer immens einfach. I think my arm is broken. My arm is in extreme pain So, an aus purer Roserei fänken ech mol meng lescht Zigarett un. Pita, mir hunn nach eng Véierelstonn Opnam. Ech mengen, dat misst awer klappen. Oh, wou si mer dës Kéier? Lo so mer net, mir si erëm do, wou ech war. Hein? Hein? Däi gesäit interessant aus. Dat hei gesäit interessant aus. Mir sinn an der Géigend vun der Neier Stad. Ech weess just net genau wou. Ech lafe mol dohinner weider. Ech menge mir sinn direkt an der Neier Stad. D'Späer kéint gutt sinn. Da gi mer ons awer als éischt mol déi Garagen do hinne ranzéien. Ah, laf! Komm schonn, laf! Jo, ech mengen, mir sinn an der neier Stad. Iergendwéi fannen ech, gesäit hei uewen alles vill méi gréng aus wéi ënnen. Kléckt do vläicht blöd, mee kucke mer mol wat mer hei sou schéines fannen. Ech war och lo bis elo nëmmen eng Kéier an der Stad, e bësse gekuckt wat et alles sou gëtt. Dohanne gesi mer zwee vun den nei Gebaier mengen ech. Jo doten ass d'Stad. An anscheinend kann een do lo och. Dat ass, dat ass en neit Gebai. Dat do ass och en neit Gebai, dat Risendénge wat do erauskuckt. Do kann een anscheinend eragoen. Ech krut scho vu Kolleege gesot, dass een do zimmlech vill Loot fënnt. Ech si mol gespannt, wat do op eis duerkënnt. Mir ginn awer als éischt hëllefen déi Garage emol analyséieren. Sou, kucke mer ons dat mol un hei. Hei ass net vill Extraes, mee hei kann ee kucke goen. Also wou ech awer elo muss am Moment soen, also et kënnt een awer zimlech séier u Waffe run. Dat heescht et stierft een, mee et ass een awer erëm zimlech séier bewaffnet, wat ech gutt fannen. Dat heescht et leeft een, ech hu vun haut aus och keen Zombie gehëll, dat wär ultra mies. Eppes ze drénken? Komm, zich der dran. Nee, ech mengen de Server dee kackt elo erëm iergendwann of, well ech kann natierlech näischt drénken hei. Ah dach, geet dach. Komm, schëtt erof. Hei sinn zimmlech vill där Garagen, cool. Ah nee, hei ass nëmmen ee vun den neie Gebaier. Déi, jo, déi Garagen hei, déi sinn och nei. Sou, wat fanne mer dann hei? Eng giel Survivor-Jackett, nee, dat ass eng beige Cargo-Pants. An en Helm an, ah, e Bierchen, e Biest, Bierchen, Zischen, pita. Sou wat hu mer do? Ah hei hu mer eng Harke. Ech mengen mat där kann ech awer nach, ah jo muss guer keen Zombie wieren. Wat hu mer nach hei? Schong, Weapon, also der Weapon Cleaning Kit de fënnt een der honnertdausend an dem houere Spill hei gell. An du brauchs et absolut guer net. Badly damaged, hm wat huelen ech elo? Badly damaged oder badly damaged? Komm gi, ah näischt klappt hei, näischt.

Bon also de Loot ass net extrem hei für des. Ech mat der schon bessen méi virgestallt wéi nei Garagen. Haa deen e Camion fënnt ee relat Bingo sot ech. An den Jeep nei et sinn déi eenzeg Gefierer wou ech bis elo eppes brauchbares fonnt hunn an sou coolen Hut hei. komm dee muss awer op hey mir si sou en pit dat elo déi mutz elo hunn do déi fueres mir ginn op d'juegd mir sinn den de fierschter hei an jo mir mussen oppassen dass am bësch alles an der rei ass an jo an jo elo mol eng escarachat luussen. Putain, déi brauchen éiweg opzegoen, déi Diere, gell? Ech mengen, et ass d'Server, wou wierklech e bëssen hänkt. Putain, dat ass jo guer näischt! Du, ma hei, oh, faul, eng, eng faul Tomat, deck, gäil. E puer Stiwwelen, ka kee Mënsch eppes un. Eng Schëpp am Pneu, du, dat ass aner net gesinn. Sou, ech géing soen, dat hei huet sech jo ultra rentéiert elo. Da géing ech soen, da lafe mer mol einfach ënnen an d'Stad eran. A meng Zigarett ass ausgaang. Lecker. Ech hat, ech hoffen, ech schwätze nach hard genuch, well duerft emol a puer Héichhaiser. Dat hei ass lo eng, déi nei Stad. Also se ass riesengrouss. Also ech mengen, 't ass souguer, ech géing soen, 't ass déi gréisste Stad an déi si mat deene meeschte betrietbaren Haiser an allem. Wann der elo kuckt, dann hutt der hei am Fong dat ganzt Wunngebitt, an ënne laanscht d'Haaptstrooss ass dann nach e risen Deel mat nëmmen, mat nëmmen Industrie. An et si keng Zombien an der Stad, souwäit ech et nach weess, säitdeem ech déi lescht Kéier hei war, waren hei emol keng Zombien, wat ech am Fong zimlech schued fannen, mee bon, muss jo fun, ah, hei war schonn een. Kënnt et sinn, datt Dir schonn allgemeng sinn? Dä, wéi blöd ass deen? Deen eescht eng faul Paprikasch do. Wéi blöd ass deen dann? Ah, vläicht fanne mer de Gesell jo nach, ech weess et net. Vläicht gi mer em erschoss, dat wär jo mega cool. D'Mousenhaus ass och, ass och scho gekuckt ginn, dat heescht, do wäert ech keng Waff fannen. Oh, hei ass eng Gropper, déi vun eppes ass, mengen ech. Yeah! Iess dat Kackdéngen dach! Ech hoffen net, dass deen nach hei am Haus ass, gell? Du mar hei Canvaspans. Brauch kee Schwäin. Oh, an hei hu mer e besseren Hutt. Dat ass den Upgrade fir de Fierschter. Jackett.

Zack, sou. Sou geet et och. An ech ginn soen, mir ginn elo mol direkt mol e Bléck an, an d'Rathaus geheien. Ech, ech mengen, do kann een awer och net méi op den Daach klammen. Dat ass e bësse schued. Do hat ee wierklech eng richteg gutt Sniperpositioun uewen um Daach. Wei natierlech e Sniper-Gewehr hat, awer hei Menschen sech géint décidéieren, endlech erëm ze sprangen. Tschö. Sou, waart, ech muss nach eppes kucken hei nach, ob dat nach geet. Dat war zimmlech cool. Pack déi blöden Heel da raus. Kucken, ob dat nach geet. Ah, et geet net méi. Schued. Vläicht geet och net mat enger Aaxt. Virun deem leschten Update lo, wann een do mat der Aaxt drop gehae huet, dann ass dee ganze Bou einfach ultra kleng ginn. Déck Witcher ausgesinn. Sou, hei hu mer en Hinterpförtchen. Kucken mer ons mol dat Gebaier un. Gesäit jo zimmlech schäbeg aus fir e Rathaus, ganz éierlech. An hei hu mer e Medipak. Du gees eraus, du gees eraus. Dech kënne mer dann och erausgeheien. Du gees do ran. Sou, wat hu mer hei? Oh, Rex, cool, déi hunn ech anscheinend net gehabt, de Buerm geheit. Boah, ech brauch keng Pistoul mat zou, wann ech keng Munitioun dofir hunn. Sou, ech géing soen, da gi mer op den nächste Stack mol erop. Wat hu mer hei? Dat do war näischt. Hei komme mer natierlech net eran. Dat ganzt Haus gesäit esou schäiss aus, ne? An dann hunn se top nei Designer-Luten hei. Dat ass net ze gleewe, gell? Oh, Mouselmunitioun, praktesch. Hei komme ech natierlech net eran. Putain, also ech wéilt kengem Buergermeeschter zoumudden, an him heiten aus ze regéieren. Putain, dat ass dach alles zougemüllt, gell? Kann jo net sinn. Hoer Messien do. Wat hu mer hei? Eng Zucchini. Boah, et wäert jo awer iergendwann enker d'Spëtzt vum Tuerm erreechen hei. Ah, hei kann een anscheinend erëm eralafen. Ah mir hunn eng Mösel fonnt, dat ass jo mol wéinst e bësse Chance hu mer. So kënne mer och kënne mer déi och mol direkt lueden, wann de Server endlech decidéiert hei mol e bësse lass ze leeën. Setze mer déi mol dohinner, do setze mer dohinner an hu mer mol eis Mösel eraus. Oh en plus hat ech do de Long Range Scope dobäi, ech Idiot. Sou, d'Zigarett ass aus. D'Folg geet weider. Mir si geluet a ready to go. Et ruckelt e bë. Natierlech. Natierlech dat do. Et muss schonn zouwerfen. Dat ass drrrr. Merde alors. Do hat einfach sou. Zack. Dech ëm op de Réck. Zack. An dech ëm an d'Hand. Sou. Peter hat leider Boxen ronderem Grey Hoodie, deen ass vläicht méi flott wéi dat doten. Swap Grey Cargo Pants, déi kënne mer och huelen. Nee ech wëll dech net dréien. Zack sou. Lo si mer jo mol bësse gestylt a gepimpt aus. An hei hu mer meng Lieblingsjackett. Meng orange raincoat, ech fannt se deck gäil wann se bësse geblitzt ass, mee ech fannt se iwwerdriwwen. Sou wat hu mer hei? Violet canvas pants an hei hu mer e green raincoat. Deen ass natierlech rem besser, da wiessele mer deen elo. Sou, nee ech wëll deen net do apaken, nee wou? Ech kritt nach Krise gell, a bëssen al-Gaddafi méisseg hei. All Gaddafi ennerwee on Tour to my Shotgun Munitioun näet ass wéi da was oh lass mein Asylkasten wech gebak eh kann jo net sinn d'Liewen ze d'Spill ze mech einfach nëmme veraarschen gell to mer hei eng Batterie brauch kee Schwäin to mer hei e Carréer Tierm zum Gléck gesi mer guer net dämlech aus. Déi do kënnen mer och direkt erëm eraschëdden. All ass. Ech muss ganz éierlech soen, ech fänken och esou un e bësse midd ze ginn. Sou. Woah, ech kréie Krise. Ech kréie Krise, wou ass meng Musek dann elo hin? Ech maachen näischt méi an deem Haus hei, gell. Dat ass net ze gleewen. Hei verschwënnt jo alles, wat sche gären hues. Wéi war lo seng Musek mat der Munitioun? Wesh. Wéi war, wéi war? Ah, natierlech hu mer och nach emol d'Soundbox dran. Hu mer Bic, wou kee Mënsch brauch. Hu mer Buch, wou kee Mënsch liest. Wat hu mer hei? War mer hei schonn dran? Ech weess et net. Mä ech war un all Stadt Meeschter, ech beschéisse kee vum Daach of. Dann hat en awer Chance des Kéier. Ok, an hei ass de Lift. Hei mäi Button, deen hei kënnt ech mathuelen emol, obwuel ech en normalerweis net brauch, mä léiwer dobäi hunn a net brauchen, wéi en ze brauchen huet dobäi ze hunn. Mee paakt dat an de Rucksak.

Eng CR 75 woufir mer keng Munitioun hunn hu mer mat ne? Nach eng Quad lo wäert de Server ofkacken mat där Chance vum Chauffer haut. Badly damaged sou an dann klamme mer mol op déi op eng Leeder erop. Ech weess dass ech léieren och wierklech net bäi. Mee wéi et schéngt war nach keen hei uewen, dat heescht mir luussen et hei elo mol. Wann Dir och ging opgoen, dat wier déi cool. Sou, fanne mer uewen e bësse Luut, dat wier déi cool, eng Waff oder sou. Hei mol eng Dier wou opgeet. Ah hei komme mer elo nach erop. Fuertes, wéi wäit geet et dann hei eropper? Sou geet awer net ok, geet nirgends erof, dann ass gutt. Brrrr ass do nach, sinn do nach Räim oder wat? Hei ass do putain Fixholz, wat maachen ech mat Fixholz? Soll ech mer d'Sträichhölzer op mäi Géigner geien oder wat? Ah natierlech geet déi Dier esou gescheit op. Ech mengen ech kann mech dann einfach vum Tuerm sou als ofschlossend Erfolg kann ech mech einfach ëf vum Tuerm erof well ech einfach keng Loscht méi fir haut hunn. Wat hu mer hei? Eng Béchs mat Pij mat Pfirsicher. Pit dat huel ech scheiss elo mat. Weess de wat, leck leck mer hannen. Et seit awer, nee et seit net agepaakt. Ech sprangen lo vun do vum Turm erof, mir ass egal. Gin och op. Ech well am Muerge rem erof goen fir mech anzestellen fir kënnen erof ze kommen. Hei läit jo guer näischt, wat maan ech dann hei? Ah wat maan ech dann hei? Apropos wat maan ech dann hei? Hei kann ech iech déi Neistadt e bësse weisen. Do lénks gesitt der Beem, riets gesitt der Beem an hei gesitt der Haiser. An jo, ech gi lo mol erëm e Stéckche rof. Ech weess, déi Folg war net besonnesch interessant, ass och net vill Action do geschitt an esou. Déi hat mer an der éischter Folg. An ech géing soen, Putain, gitt rol op! op dee Server hei. Tsa lisst mech mol net mech selwer ëmbréngen, gell? Dat ass net ze gleewen. Mat déi Kackdier op. Sou, lo awer. Ah, ech muss nach ee rof. Ahh. Sou, elo wär mer endlech ukomm. A wann d'elo fäerdeg ass, da kann ech mech agoen erof geheien. Dat dat wär jo nach besser. Wéi gesäit aus? Nee, na natierlech net. Komm, ech sprangen elo do rower. Ja, un tschüss. Ciao! Bis eng aner Kéier. Merci fir d'Nokucken.